manheru akanaka hama vadikanwa regai tionge mwari vanotichengeta pamwaka uno watisingagoni kusangana nechikonzero checovid-19 asi ivo varipo havo vachitichengeta mumwe nomumwe kwatiri kudzimba dzedu tinotenda kuti inguva yakatifanira yakazikanwa namwari yavakaronga vakaitendera ndivo vakaitanga ndivo vatinogona kuvimba navo kuti vachatipfuudza mwaka uno vanesu vasingatisii e, regai tinamatei titange, titange hedu baba vedu tinotenda muzita rakristu jesu ishe wedu Tinokuvongai nokuti ndimi Mwari, makatida, mukatirangarira, mukatiitira nyasha, mukatiratidza rudo rwenyu runoshamisa, nokuti makatipa Kristu Jesu kutiponesa isu tisina chakanaka chatakanga taita, kuri kuratidzwa kwenyasha dzenyu nokuzara kwadzo. Tinokuvongai manheru ano zvatino kushumira kwamuri tichitsvaga kubatsirwa nemi nokukurudzirana namashoko enyu ini ndamira pano ndingori mudziyo wamunogona kushandisa kuti, kuti tita, mutaure shoko renyu mundiite, mundiite muromo wenyu ndinozvikumikidza maoko enyu ini nehama dzangu kuti tidzidze kubva pamuri tive vanhu venyu tisimbiswe neshoko renyu tibatwe noruoko rwenyu tisarasika panzira dzatinofamba asi kuti shoko irori renyu rigova mwenje panzira dzatinofamba napa, na, napose patiri richitisimbisa richitikwanisira richitidzidzisa tazviisa mumaoko enyu nokuti muri mwari wedu munotitungamirira misi yose tinovimba nemi nokuti tinoziva kuti hamutisiyi tiri toga mazvita Taurai nesu panguva ino muzita raJesu Kristu Ishe wedu. Amen. Nhasi ndoda kuti tiverenge manzwi atinowana pana pabhuku ramuprofita Isaya chapter 53 I, kuti tifambe zvakanaka ndichakumbira mufundisi vativerengere nevhezheni yechishona ini ndozoverenga nevhezheni yechirungu tinotenda tichaverenga shoko ramwari kubva pabhuku yomuprofita isaya

Asi akakuvadzwa nokuda kwokudarika kwedu, akarwadziwa nokuda kwezvakaipa zvedu. Kurohwa kwakativigira rugare kwakanga kuri pamusoro pake, takaporeswa namavanga ake. Isu tose samakwai takanga takarasika Takatsauka mumwe nomumwe nenzira yake, uye Jehovha akaisa pamusoro pake kuipa kwedu tose. Ndima, ndima 10 Asi kwaiva kuda kwaJehovha kuti apwanyiwe. Wakamurwadzisa ipapo, uchaita mweya wake chibayiro chezvivi, achaona zvibereko zvake, achawedzera mazuva ake. Zvinodikanwa naJehovha zvichabudirira muruoko rwake. Achaona zvaakatamburira nomweya wake, akagutiswa nokuziva kwake. Muranda wangu akarurama acharuramisira vazhinji. achatakura zvakaipa zvavo. Saka ndichamuganhurira mugove pamwe chete navakuru, uchagoverana zvakapambwa navane simba, nokuti akadurura mweya wake kukufa, akaverengwa pamwe chete navadariki

Eh, ndoda kuti ndingoreflecta ndisati ndapinda pascripture yatino yatataura nezvayo nokuti paperiod ino yatiri chimwe chezvinhu chatakaita senyika kupemberera independence independence chinhu chinokosha nokuti pane zvinhu zvanga zvisingagoni kuitwa nevanhu vorudzi rwedu nokuda kwokumanikidzwa noupambe fumi zvakabvisa simba revanhu zvikabvisa kuti vagone kuita zvavano zvavanoda ivo savanhu nokurarama sokurarama kwavo zvinova chinhu chakakonzera kuti chimutse chisumudze vanhu vatsvage shungu dzokuti vangasununguka sei saka zvavakaita ndezvokuti vanhu vakafanira kupinda mumasango nokubata magidi nokurwa hondo kuti vawane rusununguko kuti vagone kuita zvakafanira kuti vaite savanhu Rusununguko vanhu vachirutsvaka pane zvizhinji zvavaitarisira kuti zvichateverana zvicha narwo vaitsvaga rusununguko rwavo vaitsvaga kuti vagogona vago kudla nhaka yenyika yavo pasina chinovakanganisa uye kuti ufumi hwenyika hugogona kuchengeta ivo nokuva no, no, no, no e, mugove woupenyu hwavo vaitarisirawo kuti vagone kuwana kodzero dzakavafanira sevaridzi venyika. Dzimwe dzacho dzaiva dzokuti vanhu vagone kuvhota saivo vachisarudza vatungamiriri vavo zvaivapa simba nekodzero dzavaida sevaridzi navagari venyika yavo e, chaita kuti ndikupei kapreamble kestori iyoyo inhau yokuti Rusununguko runodikanwa kana vanhu vanoudzvanyiriri kana vane chinhu chinovakonesa kuti vararame zvakasununguka sezvavanofanira kuita munzvimbo yavo norugare rwavo. E, muchaona kuti kana tichidzoka kwataverenga kundima dzandoda kuti titaurirane nadzo nhasi, ndoda kuti tingotora context yaMwari nezvavakanga vachirangarira Nokuda kwokusika vanhu, vakada kuti vasike rudzi rwavanhu rwaivada nokuvanamata, ndokubva vanhu ivavo vakundikana ndokudonha ndokuwa ndokusava vanogamuchirika pamberi paMwari. Zvazvakaita ndizvokuti rudzi rwavanhu rwakasikwa rwakanaka ruchifanira kufamba nokucherechedza nokurarama kuda kwaMwari rwaka Patsanurana naMwari rukava nomukaha rukava ikava nguva yokuti vanhu vose vakatevera vaka, vaiberekwa vari mumbereko yezvivi zvababa vavo kubva pana Adhamu. Saka kuno zvazvinongoreva ndizvokuti pakava nedambudziko pakati paMwari navanhu, pakati pepeposi yomunhu yaifanira kuraramira achikudza achi, achi Mwari. Zvazvakaita ndizvokuti zvakacreata chinhu chakaipa chose chaifanira kuti chigone kuti munhu asunungurwe adzokedzwe zvepana mwari mwari vachiona kuti vaka, mwari vakamboita pulani dzokutanga vachiisa makwayana vazvine zvibayiro nezvose kuti vanhu vavharirwe va, va, va, zvivi zvavo mwari vagone kuvakanganwira nokuvagamuchira asi hazvina kukwanira saka mwari vakavaona chiri chinhu chakakosha kuti isu savana vavo nyika noupenyu hwayo norudzi rwavanhu vavakasika vagone kudzikinurwa vagone kuwana rusununguko rwokuti vagamuchirike zvenamwari saka nhasi ndichigoverana nesu nhau yangu huru ndeyokuti tirangarire kuti chaiva chishuwo chishuwo chamwari chakava chishuwo chamwari chichagara chiri chishuwo chamwari kuti rudzi rwedu isu noupenyu hwedu isu savanhu hudzikinurwe hurarame mudzikinuro hunzwisise kuti nemhakei mwari vachitida vachida kuti tive vanhu vakadzikinurwa e, ndichidzoka kuscripture yedu yataverenga ndoda kuti ndingotanga nayo ndichiti Isaya imwe yemeseji huru dzaanoparidza ndedzenyasha dzaMwari dzokukanganwira vanhu. Tinoona paya kuna Isaya chapter 1 pavhesi 18 achitaura achiti huyai kwandiri imi mose achiratidza kuti zvivi zvavanhu kunyange zvivi zvenyu zvatsvuka seropa zvichacheneswa samakushe amakwai, zvichacheneswa sechando. Mwari vakagara varatidza vachitanga naIsaya kuti peposi yavo, imwe peposi yavo huru yokutuma shoko ravo kupfurikidza nomuprofita uyu, raiva rokuti vazviyananise va, va, va, navanhu. Asi muchaona kuti nokuda kwokuti ivo Mwari ndivo vaiva vatsvene, vanhu vari vatadzi, solution yaifanira kungobva kuutsvene. saka vanotanga initiative vachisimudza shoko ravo vachizadzikisa kuda kwavo izvi zvaibva muchikonzero chokuti kubva pakutanga mwari vaida kuti vanhu tivashumire tive vana vavo saka vanotevera urongwa ihwohwo sokuona sokureva kwandaita vachiti tozvigadzirisa sei saka vakagara vane grand purpose grand desire grand plan yokuti vanhu vadzoke kwavari saka ini nemi tose tinotarisirwa namwari kuti tirambe tiri vanhu vanodzoka kwavari zvino kana tichidzoka pascripture yataverenga pano inotipoindira zvunhu izvozvo zvokuti mwari vachizadzikisa pulani iyoyo vakada kuizadzikisa zvokupedzisira nokuguma asi makore mazhinji vasati vazadzikisa shoko iri ndo patinosangana namuprofita achipa chiprofita namashoko ataverenga ata, ata pano mwari vachitaridza kuti eh, Ucha, u, uchavapo uchaparadzwa, uchavapo ucharwadziwa, uchavapo uchashungurudzwa, uchavapo ucharasa upenyu hwake nokuda, kwa, nokuda kwezvivi zvavanhu zvavazhinji zvavakawanda kuti zviregererwe ndozvatinozoona zvichizadzikiswa kuma kumagospels ana matthew luke John naMark tichiverenga zvikuru Kristu vachizvarwa vachiuya vachiita zvose. Ndada kuti titaure nhau iyi nokuti panguva ino ndataura zveindependence ndikaona kuti just before independence takaa tiri mueaster tichirangarira kurwadziwa nokutambura kwakristu asi ndoda kuti tigounza kurwadziwa nokutambura kwakristu kuti kunopinda papi kuri mucontext ipi iri nyaya yeplani huru yamwari yeredemption asi zvandinoda kuti tizonyanya kutsvaga inhau yokuti nemhakei mwari vakada kuti izvozvo zviitike chikonzero chokuti vanoda kuti ruponeso rwedu rugare nokusingaperi pa tichiauthenticata nyaya iyoyo sezvandataura mwari vachidana abrahamu vachiisa chivimbiso kwaari kuti ndichakuita rudzi rukuru vazhinji vachaponeswa nokuda kwako Ndicharangarira nyika yose nokuda kwako. Vanozadzikisa shoko iroro tichiona kuzvarwa kwaKristu mu as a descendant waabrahamu mwari vachizadzikisa zvishuwo zvavo chandoda kuti tione kuold testament inhau yokuti mwari vakava negrand plan yokuti tiponeswe ndokuiteverera kwamakore mazhinji ndokuirinda ndokuizadzikisa kureva kuti chinhu chiri pamwoyo wamwari kuti tiponeswe tigare mukuponeswa uye tigamuchire chikamu chekodzero che, che dzoruponeso rwavo saka ndo zvakaita kuti vasumudze kristu vamuburutse muumwari vamupe kuti auye kuzotifira john 316 yochitidzidzisa yoti, ichiti mwari vachidhizaina izvozvo vanoti nokuda kwaizvozvo e, vanopa mwanakomana wavo jesu kristu kwatiri kuti ani nani anotenda kwaari asafa asi ave noupenyu husingaperi zvichirevei zvichireva kuti mwari vanoburutsa umwari kuti huzadzikise e, chikristu huzadzikise purpose yavo huzadzikise desire yavo huzadzikise chirongwa chavo isu kana tichitora kuvuya kwakristu nebasa rake raakaita tofanira kunzwisisa kuti mwari vane, va, vanoda kuti ti, tigamuchire titende kwaari pa, pa 1 john 1 vhesi 9 yoti kana tichi tichi if we confess our sins he is faithful and just to forgive our sins and pu purify us of, from all unrighteousness zvazvinoreva zvinoreva kuti mwari vane peposi kubva pakutanga which is not to condemn but which is to save us john 3:17 inototaura izvozvo kuti haana kuuya kuti, ti, kuti tive condemned asi kuti wakauya kuti tidzikinurwe saka zvatinoda kutevera nhasi inhau yokuti zvakagara zviri pamwoyo wamwari kuti dzikinuro noruponeso ruve rwedu savana vake saka zvinorevei kwatiri isu tinofanira kudii Tofanira kugamuchira kuti Mwari vakatida. Mwari vanotida, Mwari vacharamba vachitida. Maextendi ma, ma nezvinhu zvatinosangana nazvo zvichitirwadza hazvifaniri kuva chinhu chinobvisa chino, muono wedu nokunzwisisa kwedu kuti Mwari ndiMwari vanotiona, ndiMwari vanotida, ndiMwari vane hanya nesu. Hanya idzi dzakabva kure.

ndoda kuti tichitaurirana ndichabata mashoko andinotora kubva ipapa kuti mwari nokuda kworudo rwavo nokuda kwepeposi yavo ndivo vanotizarurira maoko vachitikokera isu kuti tigamuchire nzira yavo kuti ruponeso inzira yamwari inzira ipi ndeyajesu jesu unoti ndini nzira ndini chokwadi ndini upenyu pajohn pa 14 vese 6 inongotidzidzisa kuti hatigoni kusvika kuna mwari kusara kwokuti tainda nokuna jesu mwari varivo vane peposi nepulani yoruponeso tofanira kugamuchira ruponeso rwamwari nenzira yamwari saizvozvo nokuti kana tadaro Shoko raMwari rinotiudza pavhesi paJohn 1:12 yandaverenga kuti tinopiwa kodzero yokuti tive, va, tive vana vaMwari uye tonzwisisa kuti kodzero iyi haisiri of a natural descent which means it's a matter of a, it's a spiritual matter saka nhasi tichigoverana ndo zvikamu zviviri zvandoda kuti tinyatsonanganidza tichitaura tichitaura nhau yedu pamusoro pazvo zvokuti ruponeso runotipa kodzero savana vamwari uye ruponeso inhau ye it's a spiritual matter haisiri nhau yekuda ye, ye, ye kwedu yokufunga kwedu yokuita kwedu inhau yokubata kwamwari nenzira dzoumwari kupfurikidza namweya mutsvene saka pajohn pa 1 john 5 vese 12 inoti he who has the son has life he who does not have the son of god does not have life eh, zvazvinongoreva ndezvokuti upenyu hwedu nokuponesa kwedu kunogara muna kristu kururamiswa kwedu nokugamuchirika kwedu mberi kwamwari its no longer a meta yokuti tinoizadzikisa nokugona nokubata zvakanaka nokuita kwese kana kuti nechimwe chakanaka chinobva matiri asi inozadzikiswa nokuva muna kristu nokumiririrwa naKristu, nokuti Mwari havachaverengi ini somunhu newe somunhu. Vanofanira kuverenga upenyu hwako muna Kristu, vohugamuchira muna Kristu, vokupa nhaka iyoyo muna Kristu. Zvazvinongoreva ndezvokuti we do not have a life

We have a right of childhood to, to God nokuda kwaKristu. Saka ndoda kutaura nhau yeright to childhood ndichiti this right is eternal it is granted through accepting christ as your personal savior it is also granted by your continued life uri muna kristu usingabudi usingabvi therefore for you to have a right in god's eternal life it is imperative that you must accept him and you must remain in him chechipiri ndichokuti you don't have to be sinless or to be a person who never fall in sin no the blood of jesus and the person of christ redeems you and me saka zvakakosha kuti tizive kuti our right to childhood inotitendera kuti kana tichitadza tireurure zvivi zvedu tikanganwirwe tiruramiswe tiinde mberi but muchaona kuti mwari vanoramba vachiisa maconditions akati wandei nokuda kwokuti sezvandareva condition yavo iri very clear aidha unofa ukana ukana ukasagamuchira nzira yavo ruponeso muna kristu haugoni kuita mwana wavo kana wagamuchira haugoni kurarama nenzira yako nokuda kwako unofanira kuti wagamuchira wopuwa simba roumwana worarama somwana wamwari saka doing the things that god expect us to do as christians is a result of our response and of our responsibility as children of god who acknowledge and live accordingly in christ saka kurarama muna kristu ndokunoti is what compels us to live a christ like life

Izvozvo ndozvakatikoshera nokutinakira. Then kana todzoka pavhesi pataverenga hanzi these are the people whose iniquities were laid on him for us all isaiah 53 verse 6 ndo zvainotaura kuti our iniquities were put on him akazvitakura akarwadziwa nazvo aka, aka, a, no, kuti isu tirarame then kana tichidzika pazasi futi paisaiah 53 pavhesi 5 pane mashoko andoda kuti tiite ti, ti, ti, take note as well he took up their infirmities kureva kuti zvakashazhamara zvavo zvakaipa zvavo zvisina kufanira zvavo zvakatakurwa naye zvakatorwa naye powedzura pachinzi he carried their sorrows kureva kuti wakatakura marwadzo nokutambudzika nepunishment dzose dzaifanira isu so ipapo ponzi he was smitten he was stricken he was afflicted for our sake kureva kuti affliction smit, st, being stricken being smitten zvaifanirwa imi neni but izvozvo ndozvakaenda pana kristu what, what it is teaching us

varoma 323 yoti for the wages of, of sin is death kureva kuti unofa woparara nokuda kwesimba rechivi risingabviswi god does not change his positions he does not change his positions but he, on, he, he only anyone who want to find that freedom that yokusafa nokurohwa nesimba rechivi need to hide in the shield yakristu saka imi neni tichifunga rizuva rimwe nerimwe tichirarama tichiita chimwe nechimwe chatinobata zvinobva zvakosha kuti ndigone kugara pasi ndichiita think through what i do kuti zvinoita here kuti kristu vandichengete vandi kana kuti va, ndirambe ndiri mavari kana kuti vanondiregedza vanondi vondisiya kana ndikararama muraramiro usingaiti sezvinoda kristu saka right to childhood inoda kuti tirambire muna kristu inoda kuti tive vakristu inoda kuti tirambe tichidzokera under his cover nokuti mwari will never despise his only child jesus christ saka our understanding iyoyo ndio inotipa assurance kuti christ died for us christ is our salvation christ is our hope saka zvakakosha kuti isu tiite chero chatinogona kuti tirarame zvokufadza kristu e, pa 53 vhesi 12 ino, ino, ino, patapedzisira kuverenga inoti christ bore the sin of many such as these and made intercessions for them kureva kuti when he bore the, the, the, the, the, the punishment of sins he also continues and remains interceding for us saka kuchengeteka kwedu kunoramba kuri alive if we maintain a connection if we are plugged in christ ndo zvakatifanira then rimwe shoko randataura rechipiri nderokuti kristu vano vachienda kudenga paya kana tichidzoka kuna, jo, kuna, kuna, kuna john patinonzwa pat kuti unoti zvakakunakirai zvaka kuti ndidzokere kuna baba nokuti kana ndaenda e, mwari vachazokutumirai mubatsiri uchagara nemi chandoda kureva ndichokuti Nhau yoruponeso it's not a matter which I can decide the way I want to do it. Kune vanhu vakanaka naturally, kune zvinhu zvakanaka zvinoitwa navanhu. Doing all those things will not be will not guarantee salvation. You still need to follow the root and the way God established it. And this matter is a spiritual matter. Nokuti Mwari vakazviita nenzira iyoyo. So salvation is a spiritual matter. Isaiah 53 kana tichiiverenga icontext inotidzidzisa nokutiratidza kuti the full context yekuponeswa kwavanhu is spiritual haisiri even, even patinotaura patinotaura zvedzikiniro uye kuti we are healed its not young context yayo haisiri yephysical healing icontext yespiritual healing zvazvinongoreva ndezvokuti mwari vane tarisiro yokuti upenyu husingaperi ive nhaka yedu chive chinhu chatinogamuchidzwa tichiramba tiri muna kristu saka zvinorevei kwatiri zvinoreva kuti mwari vaona kuti it was not possible to achieve and live and, and, and conquer a life of christianity from a fleshly say, say, perspective he had to do something chiri ra, uh, that is radical and this is why christ came died and went back to god and said i will send the comforter the teacher the spirit of truth who will be with you who will be in you saka muchaona kuti chikamu chakakosha chiri spiritual chatofanira kukoshesa ndechokuti mwari kuti vazadzikise basa ravo iri vakatuma Mutumwa wechipiri, Mweya Mutsvene, kuzogara nesu, kuzogara matiri, kuzova chikamu choupenyu hwedu. Kureva kuti, if I understand that very well, when I accept Jesus Christ as my personal savior and believe in him, I become a child of God and God deposits his spirit in my life, in my body. Ndo panozovuya Paul achaura hamuzivi here kuti muri tembere yamweya mutsvene for your bodies are the temple of the Holy Spirit. Zvinoreva kuti I now understand that that portion iyoyo ndo inondibetsera nokundipa simba. Why did God want that spiritual

someone an, accompa an, an accompaniment someone who will help me in the time of need someone who will speak to my life someone who will speak to my voice someone, someone who will speak to my situations and the holy spirit's purpose and work is to be my companion to walk the life of christ hazvigoneki hama dzangu kuti ini ndirarame ndoga nesimba rangu nounjere zvingafadza kristu

He is important straight from your birth for your growth, for your knowledge, for your understanding and for revelations. Kana tichiverenga kuna John 14, 16 to 18 tinodzidziswa kristu vachidzokera vachivimbisa vanhu chikonzero chavanodzokerera he is trying to assure us kuti chikristu hachisi chokurarama uri oga

hama dzangu ndoda kuti musakanganwa kuti you cannot walk this journey alone you need the spirit of god you need to open your heart there are a number of things that accompany the spirit of god it means that you must invest your time to, to, to, to appreciate his purpose in your life eh, muchaona kuti mukati moupenyu hwanhasi noise dzawanda zvinhu zvawanda madzidziso dzawanda e, gospel rakuuya nenzira dzose it is becoming more and more difficult to know the, screws, the true gospel to be able to eh, eh, say kuti zvataurwa izvi

right to direct your parts and your feet right to prompt the things that are wrong from you right to prompt the things that are right for you remember what the word of god says hanzi uchakutungamirirai uchakudzidzisai achakutungamirirai muzvakavanzika zvamwari achakurayirai nzira dzokufamba nadzo the spirit of god must be your companion he must carry you through this time

ndichipfuurira mberi ndichirangarira sezvandataura kuti the first issue to yandataura pamusoro payo its your right to be a child of god rights dzinopawo dzinoakoda a number of things dzinotitendera kuva vana vamwari dzinotipa kodzero kuva vadli venhaka dzinotipa kodzero to, to, to access the power the authority the things that are of god dzinotipa kodzero kuisa mikumbiro nezvichemo ne zvedu kumba kuna mwari dzinotipa kodzero ku, ku, kunzwika nokupindurwa namwari dzinotipa kodzero yokuvimba nokutenda kwaari then kana todzoka ku Posheni yechipiri ndiko kwatinosimbiswa tichisimudzirwa kutenda tichikurudzirwa kuziva mwari tichikurudzirwa kumunzwa chimwezve chinobuda pamabatiro pa ese aya mwari vanopawo zvipo zvinoasista kubva kumweya mutsvene zvichiita kuti upenyu hwedu hushandike muchiona kuti we have people that have neglected the gifts of, God, of the holy spirit

Ini ndafamba nemi kusvika papi? Ndaka ndiri kurarama mukodzero dzangu semwana wenyu here? Ndiri kurarama muspiritual nature yenyu ndiri connected here namweya wenyu mutsvene ndichimupa nzvimbo yokubata nokufamba neni? Eh, ndoda kuti ndipike zvinhu zviviri ndichigadzirira kundopedzisa. Chokutanga ndechokuti Kuna vari muna Kristu vakamugamuchira, zvakakosha kuti tinzwisise kuti we must take the salvation yatakapiwa naMwari seriously. We must commit to understand to, uh, to, to live a life of understanding of these of the rights we are accorded muna Kristu.

kuti varambe vachitaura kuupenyu hwedu kuti as we live it should not be just because zvese zvakadaro asi uve murangariro wokuti takadaro tofanira kunzwisisa kuti we make errors we miss and misrepresent zvimwe zvinhu zvamwari and what is important is for the spirit of god to point to, to be able to point such things to us kuti tigotendeuka pazviri which is the essence of our continued life of confession kuti tichidzokera kuna mwari tichichema zvivi zvedu tichikumbira kanganwire kuti mwari vatinatse vagoramba vakatichengeta mumapapiro avo kurupande rwechipiri rwevanhu vasina connect vasingazivi kuti vakagamuchira kristu Mwari vakaita basa guru ravasingagoni kudzokera sure pamusoro paro. It is your responsibility to accept Christ somuponesi wako, kumugamuchira, kumutendera kupinda nokurarama muupenyu hwako. Haugoni kuponeswa nokuita zvakanaka zvoga. Haugoni kuponeswa nokugara muchechi nokuungana nesu chose. Haugoni kuponeswa nokuda kwokuti unoita unobvisa zvipo nezvimwe zvose kukereke unoponeswa koga nokugamuchira kristu nokupuwa kodzero kuti uve mwana wamwari our reading from john 1 verse 12 and our reference ku 1 john 5 verse 12 ichisvika pa 13 kureva kuti zvakatikoshera tose kuita decision now yokugamuchira jesu nokuti hatigoni kuita rumwe ruponeso kunze kwekumugamuchira. Nzira yaMwari ndiyo nzira yake. Iye wakatendeka, wakarurama, wakati kuna ani nani vanochema zvivi zvake vanomuregerera. John 1 vhesi 9 Mwari vano, vakatendeka vanoregerera zvivi vanoreg vanonzwa confession he will always always take heed of confession if we confess our sins he is just and righteous he will forgive us ngatigamuchirei kuti tinoponeswa namwari kana tichireurura zvii zvedu kana tichidzokera kwaari kwa kana tichitsvaka nyasha dzake hama dzangu nhau yoruponeso Inhau yaMwari, iri muurongwa hwavo, iri mumurangariro wavo, iri mukushuva kwavo. Haidzokeri sure. Upenyu husingaperi huri guaranteed kuna vari muna Kristu. Huri guaranteed maari. Iwe neni tine responsibility yokutsvaga Kristu, yokurarama maari, yokutsvaga ruponeso rwake, yokutsvaga nyasha dzake. ngatiregei kuwanikwa tichiparara tisati tamubata, nokuti kana rufu ruchitibata kana chimwe chinhu chichitiwira, Kristu nesu tisina kugadzikana, hatigoni kunozvimiririra, hatigoni kunozvireverera, hatigoni kunozvirwira. Ruponeso rwaMwari kwatiri runongovapo nenyasha nokuda kwaKristu Jesu. Ngatimupei nzvimbo yake muupenyu hwedu, ngatimugamuchirei mukurarama kwedu, ngatimu, ngatimupei kodzero yaka, yakanaka mukurarama kwedu, kuti nokuda kwake nokubata kwake achibatirana namweya mutsvene matiri Tingawana simba rokumuraramira, tingawana simba rokumukudza, tingawana simba rokumunamata, uye kuti zvakavanzika nezvaka, nez, nezvakasimba zvaMwari zvinotipfuudza. Ruponeso it's not a matter of joy jive nezvimwe zvose it is a matter of life we live and die in christ Christ kana tichimuziva kana iye achitaura nesu akakonekta kwatiri kupfurikidza nenzira yoruponeso rwake hatigoni kurasika asi tinova vadyi venhaka pamwe chete naye muupenyu husingaperi tichigamuchirika kuna mwari ndo mashoko andafunga kuti kurudzirane nawo pazuva ranhasi kuti ngatigarei muruponeso rwamwari une nyasha nehanya nesu thats why he did what he did this is why god took serious decisions of letting go his son from heaven to die for us and when the son came back he let down his spirit to be with us and to dwell with, with, within us tine mubatsiri tina mwari tinomurevereri ngatiraramei navo tigogara upenyu hwokukunda neupenyu hunotisvitsa kuupenyu husingaperi muna kristu amen regai ndikumbire mufundisi vatipedzisire nokunamata baba vedu vakanaka muzita rajesu tinokutendai manheru ano zvakare nomukana uno wamunotipa savana venyu Tinotenda nokutaura kwenyu kune simba pakati pedu kunoramba kuchitirangaridza basa riya guru ramakaita pamuchinjikwa uye nekodzero nesimba zvatinowana kubudikidza nokutenda mumwanakomana wenyu kristu jesu tinoshuva mwari kuti mutirangarire kunyange munguva yakadai inogozha sekereke Mutirangarire kunyangwe munguva yakadai inotigozhera senyika. Tinoshuva Mwari wedu kubetserwa nokukwanisirwa nemi pazvinhu zvose, tichitenda nokuziva kuti kubatsirwa kwedu kuri munemi Jehovha Mwari, makaita nyika nokudenga nezvose zviri mukati mazvo. Tinonamata kuti murambe muchitirangarira uye mukwanissirevo kunyange muparidzi wamanheru ano, Baba vachitsika vamatoshandisa kutaura shoko renyu sezvamunoda Mwari. Tinoshuva kuti nyasha dzaIshe wedu Jesu Kristu, rudo rwaMwari Baba nokuwadzana kwaMweya Mutsvene, izvozvo zvose ngazvitiringane nokutikwanira Zvitifukidzire nokutichengetedza kunyange munguva ino inogozha, kunaka kwenyu Mwari kuchionekwa muchitirinda nokutibetsera pakuremerwa nokugozherwa kumwe nokumwe zuva rimwe nerimwe roupenyu hwedu. Tatenda kuti Mwari ndimi simba redu, ndimi mugove wedu. Muzita raJesu weNazareta, amen. Amen. Tinotenda Mwari nokuda kweshoko ravo pakati pedu madekwani ano ratinotenda kuti shoko rakatinakira uye rinotibetsera nokutisimbisa munguva ino yakadai inotigozhera tinokurudzirana kuti tirambe tichinamata tinokurudzirana kuti tirambe tichishandisa mukana uno sedzimhuri kuva pamwe kukurudzirana kudzidzana pamwe chete navana vedu navabereki vedu ah, kuverenga shoko ramwari nokunamata ndinotenda kuti hatina kwataigona kuwana mukana wakadai wokudzidza shoko ramwari uye wokunamata so watinawo munguva ino chinambo chokugara mudzimba tichingodemba kuti two weeks dzichapera rini huyai tishandise mukana iwo uno kudzidza shoko ramwari kunamata kuna mwari kugoverana navamwe shoko ramwari nokukurudzirana kunyange nehama dzedu vatisingagoni kuonana navo physically asi tina mafoni tina maplatforms akawanda where we can encourage each other where we can share the word of god to each other mwari vachitibetsera nokutisimbisa muchengetwe Murindwe naMwari munguva yakadai muzita raJesu Amen.